Salam mähriban doganlar, eziz ildeşler. Saglykmy, gurgunlykmy, hemme sagamanlykmy, öýüňize bereket, ömrüňize bereket. Ilim günüm bolmasa, aýym günüm dogmasyn, il bilen gelen toýda baýram diýip, hakykatyň hatyrasyna Türkmenim kanaldaky çykyşlarymyzy dowam etdirýäs. Häzir gyssagly bir gysgajyk göni efir etmek isledik. Orazyň aýtjak goýjak zatlary bar. Ilki bilen men sözi Oraza berýän, soňam özüm jemleýän. Şeýlelikde şu gysgajyk göni efir çykyşymyzy tamamlarys. Oraz onda söz sende.
Salowmaleýkim. Ýaşulylar, ýaşkiçiler, doganlar, jigiler, gardaşlar, halypalar. Sag aman otyrsyňyzmy janyňyz sagmy öýüňizde ojagyňyzda bereket rysgal bolsun. Şu toýda diňe bir adama adresyny adyna we şol adama ynanýanlar daş döwrügindäki hemmesine ýüzlenýän şu toýda. Maksat Baýramowiç. Öň men saňa birnäçe gezek bu silikme telpekli türkmenleriň nesli dilinden, ýagny türkmen dilinde seniň ene ene diliňde düşündirdim. Hawa, akylly bol, beýtme. Hawa, edýän işleňe sen zyýan ýetirýän zyýan ýetirýän diýip pikir edýänsiň maňa. Ýok, sen-ä özüňe zyýan ýetirýäň häzir. Sen-ä bir belaň üstünden sataşýaň häzir. Maksat Baýramow şu sözüm hawa, iki dünýäňde birahat gezmegiň üçin ýeterlik bolar saňa. Sen häzir musulmanlaryň häzir musulmanlaryň gazabyna duçar bolýaň sen häzir. Birinjä ekstremizm diýdiň, ogry diýdiň, elegir diýdiň, terrorist diýdiň, wahabist diýdiň. Her zadyň çeni bar, çaky ýagşy. Indi meniň meniň yzymdan ýeňsämden kime zaýewleniýe ýazjak bolýaň, kime arz etjek bolýaň? Men saňa bir zat düşündireýin-ä, eý, nadan! Sen türkmen diline düşünmeýän bolsaň, ow-o, öz ene diliňe düşünmeýän bolsaň, men saňa öz diliňde gürleşjek. Ow-o. Eý, haramzada! Agzyňa bek bolup bilmeýän bolsaň, git-de teniňi sataý! Edibiljek, alybiljek galaň ýok seň. Anara ýaraşa togalak eliň al, isleseň asmany ýere çek aşak. Hawa, maňa maňa ýamanlyk diýip ädýän ädimiň bela bolup on ädim bolup barýar saňa. Sen pikir edýäň Oraz götüni gysyp, sesini çykarman otyr. Hawa, Ol işde oňaranok diýip düşünýäň. Aý-how, nadan! Men, men, öz alan terbiýämi, daş-töwerek meni yzlaýan, hormat goýýan dost-ýarlarym, öňümde-yzymdaky dogry adamlarym ýüzün ýere salmajak bolup, men saňa garşy agzym hapalap ýa saňa garşy erbet, moral taýda, fiziki taýda hiç zat etmedim. A sen düşüneňok oňa sen. Indi sen owo. Bar özüň ynanýan adamlaň çöple. Ine men sen garşyňda. Barsyny getir. Ýedi ýaşlydan ýetmiş ýaşa çenli. Çöple bir gyradan o Braziliýaňdan gidem olar Russiýaňdan ýyrşan barsyny maňa garşy et adamlaryny raýatlaryny Meňem meňem özüm ýokarymda Alla, yzymda-da öňümde-de dogry ynandyk gullary, başga hiç kim ýok meň. Saňa iň soňky gezek düşündirýän. Seň ölümiň, ölümiň. Erbet niýetleriň, atan töhmetleriň bela bolup başyňy iner. Öý ýeter haramzada. Men, men, güýjüm ýetçä, her hili tarapda saňa zyýan ýetirmäne. Saňa bir söz ýetik, Rossiýada diriliňňi bar-a, diriliňňi gömmäne. Ýöne men Ýaradandan gorkanym üçin, oba, men oňa ýamanlyk etsem, çagam bar, gaýdyp geläýmesin diýip, şonuň üçin men Ýaradan öňe geçmejek bolup, men dişimi gysyp, dilimem aňyrsyna saklap otyryn. Aýýer bolýa etdär-o. Arzyňam, zaýewleniýaňam çene ýagşy. Bir adam däl-ä sen, diňe men däl-ä sen. Näçe adama etdiň-ow? Erkeklerde bir söz bar, Agzyňa eýe bol, biri götüňe eýe çyk diýilýär. Bar git denem teniňi sat. Bomy? Oraza sen hiç zat edip bileňok. Eliňden gelmeýär hiç zat. Men, men bar-a men. Saňa garşy ýöräp başlasam-ä, ýer şa togalak. Ýeri, ýeri gutarýança gaçýaň sen. Ýer gutarýança, ýöne gutulyp ýetişeňok. Otur-a, boldy-da, sen-ä nirä barýaň? Sen bir, bir däl men, birnäçe adamy ýakdyň, üstünden zaý bilen ýazdyň. Erkek däl, aýal maşgalam işlem edip oňarňok. Ýöne gürleýäň o aýallara, gyzlara. Erkilek surat goýýaň. Aý, nadan, şeýtany hudaý ýerine goýan. Kim seň özüň? Kimi arz edýäň? Boldy-da, sen-ä Bir belaň üstüne barmajak bolsaň, aýal maşgalan sylaňok, erkegi sylaňok. Aý, sen-ow, özüňde gyz bar, agtyk bar. Sen gorkaňokmy Hudaýdan? Biriň çagada dil ýetirsem, öz çagam näme bolar? Bilmeýän bolsaň, türkmençä-de düşünmeýän bolsaň, yslamyňam nämedigini bilmeýän bolsaň, musulmançylyga-da düşünmeýän bolsaň, Hawa, wagtyňdan, ölmeli wagtyňdan öň ölersiň. Eden ýamanlyklaryň başyňa iner seň häzir. Ony men edemok. Ýaradan hemme zady görüp otyr, ölçäp otyr. Seň hereketleriňi we seň edýän ýamanlyklaryňy. Her zadyň ýeri bar, çeni bar, çaky ýagşy. Ine men aýdýan, Maksat Baýramowiçi kim şony dogry adam diýip diňleýän bolsa, kim şoňa ynanýan bolsa, meň duşmanym. Gelin eliňden näme gelýän bolsa, gaýradyň maňa bolsa. Ine görkez maňa. Döwlet agada meň nomerym bardyr, pete pet lop bolup sataşaly, kimiň moral taýdan düşünşesi gelýär, kimiň fiziki taýdan düşünşesi gelýär. Uly söze toba hä uly söze toba. Maksat Baýram üçin kim şo dogry diýip gelse men tarapa ýalňyş ädim ädip puşman edýär, kimiň arkasyny alyp gelipdir, kime ynanypdyr. Aý sen nadan, sen togsan bäşiň zabastowkasyna gaçyk gaýtdyň, satdyň o Abdykuly diýen ýaşulylary, owo, Gulgeldi Annanyýaz ýaşulylar, birnäçe, owo, öň türkmenleriň nesli bolan adamlary satdyň, ýakdyň, basdyrdyň, işlediň komitetde, FSB-de, owo, bolýa-ýetgo bu ýer zadyň, çeni ýagşy, çaky ýagşy. Näme ondan soňam ýene üç nesil bar. Olaram-a ýakyp otyrsyň-ow. Men saňa aýdýan, indi seniň hiç ýerde sözüň geçjek däldir. Bir der kitap edip ýazaý zaýyplanýaňam. Ine ýene bir gezek aýdýan, Ýer şanyň näçe million ilat bar bolsa, barysyny maňa garşy ýöret. Hiç biri, hawa hiç biriň, sözem, herekedem, hiç bir zat geçjek däldir. Sebäp, seniň erbet niýetiňi kabul edýänem Alla, meniň dogry sözlerimi, gowy niýetlerimi, doga-dileglerimi kabul edýänem Alla. Men şu güne çenli geç geleniň sebäbi, bir-ä oba dünýä inen oglum üçin, birem şoň geljek, geljegi üçin saňa ýamanlyk etmedim, saňa garşy erbet sözler gürlemedim, diňe seni Hudaýa tabşyrdym. Mundan beýläk, sen görersiň, her bir hereketiňde daş-töweregiňe seredip ýaşamaly bolarsyň sen. Sen bileňok kim bilen oýun edýäňi. Pikir edýäňow we prostoý adam. Dogry men prostoý adam. Dogry men hiç kim. Ýöne ýaradanyň öňünde. A ýöne men ynsanyň öňünde. Howwa ýeri gelende hemme zadam bolup bilýän oglan. Biz ýöne şu sabyrly boljak bolýa gowusyny dogrusyny etjek bolýa. Sen düşüneňogow nadan. Erkek adam sabyrly boldugyça Allatagalla şoňa kyrk adamyň güýjini berer diýýä. Meň häzir kellämdäki pikirlerim, bolup geçýän durmuşdaky wakalam, situasiýalam seň başyňa inse, owo, sen çekip çydamaýaň, özüňi asyp öldürýäň-ow sen-ow, nadan! Sen ölümden gorkýan adam. Imany satan adam, şeýtany hudaý ýerine goýup ynynan adam sen. Beýle bolmaz ahyrym-ow. Her zadyň deňi Boldy dos ýene o. Agzym hapaladyp bar köpçülikde meni masgara etjek bolmada erbet tarapdan görkezip. Ol ýa hereket etmede öz samsyk endik bilen aýyr indi sen. Watandaşlar deň duşlar. Men ynanmaň diýemok ynanyň a. Kömegem ediň. Kimiň gaýrady bar bolsa şony gollap. Ine men. Ine men. Men, men. Görjek dakynça. Maksat Baýramow üçin güýjüni görjek. Şonuň, owo, göterip ýören pagony ýa pensiýa çykan, owo, pagony, ýa işleýän wezipesi, ýa şoňa ynanýan adamy, ýa şoň daş-töwerendaky adamlar, owo, şolaryň güýjüni görjek. Menem ynanan Ýaradan Allamyň, owo, sabyrly bolup garaşjak, şoň doga-dilegleri edip, owo, şoň görkezjek gudratyna garaşjak. Owo. Menem daş-töweregimi diňläp, owo, ýuwaşlyk bilen tyha-myrny bolup otyryn, owo, garaşyp. Men başlamaýyn, olar başlasyn, sebäp men günäkär bolmaýyn diýip. Sen-ow maňa dil ýetirýänlerini pikir etme. Meň öňümde-yzymda musulman oglanlar bar-ow. Sen-ä bir belaň üstünden barýaň-ow. Sen dinime, imanyma dil ýetirýänsiň, ony düşüneňok ýöne. Biz, biz gije-gündiz, gije-gündiz doga-dileg edýäris, başga hiç bir ýamanlyk edemizok. Sen nähililik maňa ýamanlyk edip bileň? Men saňa hiç bir ýerde ýamanlyk etmedim-ärok. Bir aýdan ýamanlygym diýip düşünýän zadym dogry sözlem aýtdym. Hawa, ýalan sözleň aýtdym. Meň etmişim şu. Şu etmişden soňam özüň agzyňdaky sözleňe ynanýan ýok. Indi gidip teniň satsaňam, hawa, edibiljek zadyň ýog-ow. Bolledow Azadyň üstünden ýazdyň zaý bilene. Guppa çopanyň üstünden ýazdyň. Meň üstümden birde plança gezek ýazdyň. Aý jan, bar liderler çöple. Ynanýan saňa. Sygynýan, çokunýan o gruppadak adamlaň çöple. Bar kim maňa bolsa şo bolsun. Ine men ine ýökeje özüm. Biram dogry ynanýan gullar bar ýaradanyň ýanymda bolly. Ine men seň garşyňda. Indi meň aýtjak zadym saňa, hawa, kim şoňa ynanýanam bolsalar, hawa, şolaram, hawa, elinden geleni etsinler ine. Bir zat bar, maňa garşy bar-a, maňa garşy, puşkalap sen awtomatda, pulemýoda-ta, ýöne Ýaradan şol maňa degmesin islemese, ýeke jokun seň degenok. Düşündiňmi?

Durmuşda ýalňyşmaklyk, durmuşda güýçlenmeklik. Ine men ýalňyşyp, ýalňyşyp güýçlenýän. Men näçe zadym gidirsemem, ýene gidirsemem, men bu ýoly yza dönemok. Men diktator režimi, Gurbanguly Mälikguly Berdimuhamedowa nähili garaýan bolsam, şu wagtky liderli sumaklara-da şo garaýyşda garaýan. Sebäp, öňem türkmeniň ogullary, nesilleri satan adamlar şu wagtam şolara, diktator režimine işläp satjak bolup ýörenler. Men öňem çalaja galym Türkmenistana gitmekden. Hawa. Ýöne şo wagtam Ýaradan ýeňsämi tutup çykardy, gowy adamlaryň arasyna saldy. Hawa. Ýene-de, hawa, ýene-de pylança gezek edaý, ýene-de Ýaradan, hawa, meni alyp galýa. Hawa, siziň ýamanlyklaryň arasyna, gowy adamlaryň arasyna. Men diňe gorkýan zadym, rugsat bermänkä saňa ýamanlyk etmekden gorkýan, Ýaradanyň. Sen Sen meni ýalňyşdyrmak üçin, owo, Ýaradandan öňe geçmek üçin Sen meni gaharlandyrýaň. Ýöne men şonda-da Ýaradandan öňe geçemok. Eliňden gelýän bolsa, owo, asmany ýere çek. Bulutlaryň arasynda ýöre. Owo. Ine, FSB-de işlediňmi, prokuraturadamy, KPAGRAN-damy, maňa hiç hili gullugyňam gyzykly däl. Çöple, barysyny çöple. Maňa garşy ulandyň. Zaýewleniýam kitap edip ýaz. A menä aýtdym indi özüňem jemlejek diýseň gürlejek diýseň. Hor, Horazjan. Sag bol onda. Sen Sag otur, gahryman gelin. Hor, işiňe dowam et, men özüm jemläp, sagja bol. Hawa, menem, menem bar-a. Hawa, şoň üçin kim dogry adam, men elmydama ýanynda. Özem liderlerden elmydama prostoý garamaýak halky beýikde görýän. Men diňe köne ýaşulularyň diýiljek sözlerine, görkeziji hereketlerine garaşyp ýaşaýan. Bu ýaşulular bar-a, aýtmaýyn welin, hawa, Bor, aýtmaýyn. Bular hiç kim. Olaň ýanynda. Sebäbi olar taşşak gaýdanlar. Şu güne çen şo ýaşula kynçylyk görüp ýörler. Şo kynçylyk hormat goýup, men dişim gysyp hiç ýerde o gara güýjüm görkezemog-ow. Aý men Sag oturyň sagaman geziň. Bor, Oraz jan. Sag bol, Alla kuwwat bersin. Mähriban doganlar, eziz ildeşler, şu gyssagly gönü efiri Oraz bilen etmegimize sebäp bolan esasy ýagdaý, şol ýaňky adyny aýdan kezzabynyň, men oň adyny tutasym gelenok, men ony adam hasap edemok, sebäbi näme üçin? Biziň üçin ölçeg halkyň ölçegi, biziň üçin ölçeg hakykat. Eger bir jandar adam däl bolsa, adam şekilli bolsa, ýöne özi adam däl bolsa, halkam şony adam sanawyna goşmadyk bolsa, itiň ispiseginde-de ady ýok bolsa. Şeýle-de bir neme bar-da, söz bar türkmende. Bizem halka, hakykata eýerip, şony edil halk hakykat nähili kabul edýän bolsa şeýle kabul edýäs. Indi bu kezzap häzir indi Orazyň işleri ugrady bolin, täzeden Orazyň üstünden Arz şikaýat etjek bolup öz tenini hödürläp başlapdy indi arzalar zatlara geçdi indi öz tenini hödürläp başlapdyr oňa muňa onnoň esasy bu ýagdaýda gynandyrýan zat ady belli ak eşek diýilýädä ynha şular ýalaky zannyýaman haramzada kezzabyň kimdigini uly il bilip şoňa görä özüni alyp barýarka, käbir adamlaň şular ýalaky kezzaplaň täsirinde galyp pikirini üýtgetmegi ýa-da öz hereketini çäklendirmegimi diýeli näme diýeli şular ýalaky ýagdaýlar ýüze çykýarda ondan adam geň galýar. Bu ile belli ak eşek how muň bolup bolmany çykanamyň nämedigi bellä. Şoň üçin, indi men şu haramzada kezzaba aýdýan. Meňem tanyşlarymyň üstünden haýyş edip, maňa çykjak bolýa-da, ýöne men bular ýaly adamlar bilen hiç wagt gepleşmedim, gürleşmedim, gepleşmeýänem, gürleşmeýänem. Indi meň aýtjak zadym şu, şo kezzaba. Kim şuňa ynanýan bolsa, Hudaý urar sizi, päliňizden taparsyňyz. Durmuş diýilýän zat bumerangdyr. Ýagşylyk etseňem saňa gaýdyp gelýär, ýamanlyk etseňem saňa gaýdyp gelýär. Şuny ýadyňyzdan çykarmaň. Edibilseňiz ýagşylyk etjek boluň. Şony aýdaýyn men. Indi şu kezzaba aýdýan, özüni, tenini hödürleýän, gabat gelen adama bir türkmen üçin, il-gün üçin bir janyny orta atan Oraz ýaly adamlara zyýan etjek bolup, hemme ýerini hödürleýän, her işi etmäge taýýar bolan Maksat Saparmyradow, Maksat Baýramowiç Saparmyradow diýilýän kezzaba, maşennik, makga men bir söz aýdasym gelýär. Sen hemme ýeriňi ber islän adamyňa. Bir ýerde bir tanyşyň, bilişiň, güýjüň, zadyň, nämäň bolsa et, göreli. Hakykat ýeňýämi, töhmet. Haram ýeňýämi, halal, göreli, göreli. Hany bol görkez. Görkez bara, göreli bize. Eger halal däl-de haram ýeňýän bolsa. Eger hakykat dälde ýalan töhmet deňýän bolsa onda bizem şu ekrana çykaly halkdan hemmesinden ötünç soraly aýdaly biz ýalňyşypdyrys hakykatyň tarapynda däl töhmediň haramçylygyň tarapynda bolmaly ekeni Halalyň tarapynda däl, haramçylyň tarapynda bolmaly ekeni, diýip, onda bizem şony kabul edeli. Ýöne, Makgy maşennik, sen, saňa ynanýanlar, sen ýalylar, şagal sürüleri, adam satýanlar, siz hiç wagt hiç zady başaryp bilmersiňiz. Eliňizden gelse-de, asmana çekiň. Ine, men Orazyň ýanynda ýigrimi dört sagat, ýigrimi dört sagat! Ýigrimi dört sagat. Orazyň töweregiňdäki adamlara täsir etjek bolup görersiňiz. Belki edersiňizem belli bir derejede. Ýöne, maňa we men ýaly adamlara hiç wagt siz ýaly kezzaplar hiç hili täsir edip bilenok. Eliňden gelse, Makky maşennik, hiç wagt bar-a gaýgyrmagyn, gaýgyrmagyn. Seň päliň ýoldaşyň boldy, seň päliň ýoldaşyň bolar. Sen ýaly zyňyndylar hiç zada ýaramaýan, adam sanyna goşulmaýan, ýurt aýagyny ýykan tum aýaklar gerek, sebäbi sen ýalylary görüp biz hakykatyň, halallygyň, arassalygyň gadyryny hasam gowy bilýäs. Göreşe has gowy ýapyşýas, dyrjaşýas, biz yhlasymyz artýar, gaýtam. Şoň üçinem sawo, seň şu haramçylyklaňam, şu kezzapçylygyňam, göripçiligiňem teniňi hödürläp, Oraza, Azada, bize, hemme kişä, hakykat tarapynda göreşýän hemme kişä zyýan etjek bolup edýän, ýyrtýan ýerleňem, hemme zadyňam iň soňunda aýlanyp-dolanyp Allajanyň kömegi bilen bähbit bolup gelýär. Şonuň üçin eliňden gelse, asmana çek. Makgy maşennik ýaly adamlaň sözüniň täsirinde galýanlar, sizem Alla tabşyrýan. Ýeneki efir duşuşyklarymyza çenli hoş sag boluň. Şu gün Agşam wagtyny bilemok, ýagdaýa görä, Şatlyk Şyhyýew käbir şu oppozisiýadaky adamlar bilen baglanyşykly maglumatlary halk köpçüligine ýetirjek diýdi. Menem hemekşä söz berýän. Etiki, ahlak, edep çäginde Kim çykyş etjek bolsa çykyş etsin ýöne Makky maşennik ýalylar däl. Makky maşennik sen niräňi berseňem, nämäňi hödürleseňem meň bilenem gürleşibilmeýäň, meň kanalymda çykyş edibilmeýäň. Meň töweregime gelibem bilmeýäň. Çigit ýazjak zyýanam beribilmeýäň. Şoňa-da içiň ýanýar seň. Şoň üçinem Orazy ejiz görüp, Azady ejiz görüp, ýene şoňa meňzeş aktiwistleri ejiz görüp, ýaşlara hüjüm edýäň. Päliňden taparsyň. Hudaý urar seni. Sen ýalakaý. Zyňynda, gutarana. Gargyş aýtýançam özümiň janymyň saglygyny dilejek. Il-günüme gowy haýyr-doga etjek Allajandan. Şo kartymy, hakymy, bonusymy men gowy zada ulanjak. Sen ýaly haramlara däl. Şoň üçin eliňden gelse asmany çek. Orazyň, Azadyň we beýleki il-gün bähbitli göreşýän, teswir ýazýan, Her hili, her görnüşde şu hak bileleşiginde hakykat üçin, halallyk, arassalyk üçin, adalat üçin, diktatorlyga garşy, ýurduň içindäki we daşynda siziň döreden, siz ýaly diktatorlara garşy, diktatorlyklara garşy her hili edip göreşýän, bu iň azyndan bir harp, bir yşarat goýubam, teswir görnüşinde, göreşýän hemme watandaşlarymyzyň ýanynda biz durus. Biz durus gala ýaly. Hiç zadam edibilmersiňiz. Mizemez gala bolup durus biz. Hiç zadam edip bilmersiň. Hany göreli, eliňden gelse, asmany çek, hemme ýeriňi sat, hemme zadyňy hödürle. Makgymyşynny. Senden täsir alýanlar, seň gepiňe ynanýanlar, gepiňe gidýänler sen ýalaka nadanlar. Mähriban doganlar, şuň bilen şu gysgajyk efiri tamamlaýan. Makga maşennik ýaly adamzada peýda etjek bolýan adamlara zyýan bermekden keýp alýan zyňyndylary, haramlary adam ýerine goýýanlary indi özüňiz biliň. Men-ä olary Hudaýa tabşyrýan. Indem şu temada hiç hili çykyş etjekgäp. Orazam çykyş etmez. Biz soňky sözümizi aýtdyk. Ynha, alyň ala meýdany. Götüňizde gaýradyňyz bar bolsa, Geliň, halal ýeňýärmi, haram? Hakykat ýeňýärmi, ýalan töhmet ýeňýärmi, göreli. Sen, belki, Russiýa Federasiýasynda özüň ýaly haramlary tapyp, allap, o taýyňy, bu taýyňy berip, bir zat etdirensiň oraza, ýöne indi etdiribilmeýär. Indi etdiribilmeýär. Halkara guramalaň adamlary, jogapkär adamlar, adamzadyň bähbidi, adamzat gymmatlyklary üçin göreşýän adamlar sen ýalaky kezzaba, gutaran, zyňynda ynanjak, senden gorkjak, seň töweregiňdäkilerden gorkjak adamlar däl. Sen özüňi hemme zadyňy satýan bolsaň, Hemme kişem özüň ýaly adam satýandyr öýdüp pikir edip ýalňyşýaň. Şu dünýe adam satmaýan halal, arassa, hakykatyň tarapynda bolan adamlaň hatyrasyna durşy, durmuş, parahatçylyk, bereket, bolçulyk şoň üçin dur, sen ýalykylar üçin däl. Siz ýalykylaň hiç hili adamzada goşandy ýok. Siz zyňyndy, Siz bar-a, musor abrabotka, musory täzeden işleýän nemeler bar, desgalar, şoňa goýsaň, sizi hiç hili işläp bolanok, siz zyňyndy, gutardy, siz hiç zada ýaraňyzok. Şoň üçinem sizde neme bar, göripçilik bar. Hapaçylyk we şu özüňizde bolmaýan zat başga birinde bolsa, şoňa zyýan ýetirjek bolup, her zat edip görýäňiz. Ediň, eliňizden gelse asmany çekiň. Ina biz, Orazyňam ýanynda, Azadyňam ýanynda we şu hakykat üçin, ýekeje harp ýa-da bir yşarat ýa bir znaçok ýa-da bir emoji diýýär bir nyşanajyk goýýanyňam ýanynda biz bar. Hakyňam, hakykatyňam, halallygyňam, arassalygyňam, adalatyňam ýanynda Allatagala bar. Sen şondan güýçli bolýan bolsaň gel. Üýşür hemme zadyňy, şaýkalaňy. Ina, hüjüm et, her zat et, götüňde gaýratyň bar bolsa. Mähriban doganlar öte geçen ýerimiz bolsa bagyşlaň emosiýalar bolýa. Başga zatlar üçinem gaty ýüregim gyýylyp durdy şu gün irden. Üstesine şu Oraz bile baglanyşyklam habarlar gelensoň eýleden meýledenem habar berdiler şu künti gylykly syýasy künti şeýdip Gabat gelen ýerini hödürläp ýör ýene Oraza zyýan berjek bolup we beýleki aktiwistlere zat diýensoň men diýdim şu hakykaty halk bilsin halk biziň ölçegimiz halk nähili reaksiýa berse halk näme diýse biz halk bilen biz siziň bilen mähriban doganlar biz halallygyň arassalygyň adalatyň päkligiň her hili diktatorlygyň her hili adam satýanlaň Haramçylyklaň garşysynda biz, şoňa garşy biz. Zannyýamanlary hiç wagt aramyza goşamyzok, goşmarysam. Şolary adam hasap edenok halk, bizem edemizok. Halkyň adam hasaplamaýan adamyny biz, bizem hasap edemizok. Biziň aýnamyz halk, biziň aýnamyz siz. Şoň üçin biz size seredýäs. Sizde özümizi görýäs. Hakykaty görýäs. Adalady görýäs. Geljegi görýäs. Umydy görýäs. Ruhubelentligi görýäs. Gaýraty görýäs. Mertligi görýäs. Paýhasy görýäs. Şoň üçin, Iliň günüm bolmasa, Aýyň günüm dogmasyn! Il bilen gelen, toýda baýram. Öýüňize bereket, ömrüňize bereket. Ýeneki efir duşuşyklarymyza çenli, adalat bilen, arassalyk bilen, halallyk bilen galyň. Ojaklaryňyzdan hiç wagt bereket, agzybirlik egsilmesin. Alla ýaryňyz bolsun!